Ugepon dee pennt. Geet en da lo mat? Ok. Lo fro de gees och mat duerch d'Duerf mëttlerweil. Ok. Mir hunn eis en Zil gesat. Mer ginn elo dës. Dat ass esou komesch, wann hien engem noleeft. Mir ignoréieren dat emol einfach. Oder ass scho fort? Ech verstinn dat do net. Mir halen eis do net vill mam Ugab dran, op mir maachen haut ee vun den dräi, ähm, soen emol legendären, vun den dräi Béisen. Mir hunn eis d'lescht Kéier géint den Bene... wéi huet dee elo scho méi geheescht? Deen hei, den... Bene Saru, an déi wëlle mer dann, do ass de Charme do, déi wäerte mer dann och haut als éischt begéinen, och dekontéieren wollt ech elo scho soen, mä gutt. Jo, deen Ogeplan bréngt mech ferm aus dem Konzept. Mir hunn och ganz clever eis net virpreparéiert am Sënn vu mer hunn net eis gehealt näischt, et ass alles richteg gemeet fir e Youtube-Projet, jo. S, Et ass eng schéi Geschicht dat Ganzt. Si plécken och bei Äppel si zwee och net schlecht. Maa dir roueg. Ech kucke lo wéi gesot emol bäi dee Floss ze kommen, ob mer vläit den een oder anere Kampf maache kënnen. An natierlech wieder, ech kennt ëmmer no Pokébäll hei sichen. Wat bass du? En Apel deen e bëssen ze vill blénkt. Mir kucken elo mol ichsi eng Kéier hei eriwwer ze kommen. Do ass dann och einfach mol e Menirestaurant, och net schlecht. Ass schéngt nach en Event ze sinn aktuell, wat mer ichsi net. Ass einfach witzeg wéi hei dann bemol da soll e Menires. Ech verstinn dat absolut net. Wou sinn hei elo d'Meniressen an? Ah do. Kuck mer eng Kéier se eriwwer. Déi gesi ganz schéin aus, ass awer lo mensch kee Shiny dobäi. Dat kënnt eng Kéier alles méi spéit op meisem Youtube Channel, pardon op mengem Twitch Twitch Channel gëtt dat méi spéit gemeet, de Shiny Hunting. Okay, ich muss mal gucken, soll es ja auch beigoen. Okay, no. ähm, voilà. Das sind eben so kleine ähm, Play von Pokémon. Die man will mal sie lassen. Ich fand das extrem witzig. Wéi déi dann heinst dat Bänker do op der hun ass dat hei dat richteg Schëld. Kucken emol awer an déi Richtung ze kommen. Hei sinn et Bänke puer méi. Ech kucken emmer just vlei heinst bass de bësse lucky an hues awer esou shiny Bläider virun an enger Nues stoen. Ech hat dat schon heinst op mengem Youtube op mengem Twitch Channel. Ähm, voilà, war auch durch den Schritt gesehen. Du hast ganz gut verstoppt gewicht. Ähm, für Zeit zu spüren, flüchten ich auch hei. Ich wollte just den Pokéball do ganz theatralisch mal sicher gehen. Und dann haben wir aber ein bisschen für. Oh Gott, das, das ist. Ee staarke Géigner. Do ware mer lescht Kéier bal Game Over gaang. Oder halb stark. An déi aner haten eng Mask, mengen ech, och un. Ah neen, du bass net staark, du hues Weber aktiviert, du kanns net. Déi kucken an eischt si eng Kéier all ze fannen. Voilà, Käfer stehen, dat ass net grad ideal fir si. Fänkt och nach u mat reenen hei. Kucken, ob mer nach e Pokémon-Géigner hunn. Äh Wuffels, voilà, Pokémon wiesselen, e bëssen déi aner Kär spille loossen. Mydiras kann do däi puer Levels maachen, awer denken ech och wat net vill ass. Dat mer deen awer och vläit dëse Part eventuell kéinten als drëtt Stuf entwéckelen. Ech hoffen, mäi léiwe Medeiros, dass du kapabel bass, géint dee klenge Wuff Wuff et ze packen, obwuel s de dräi, véier Level manner hues. Dat schéngt awer gutt ze lafen. No dräi Parten hues véier Leveler méi, da geet dat. Eng Kéier Drachenklaue. Deng Tarnsteine missten eis am Fong egal sinn, denken ech. Mee ech si gespaant, wéi dat lo, ob mer wierklech eng Situatioun, wou war ech bei der véierter, datt ech gestuerwe wäer mat menger eegener Attack, ob mer wierklech eng Situatioun kréien, ob mer e Pokémon kënne fänken. Dat war et och. Oder ob mer wierklech zu allen dräi eng Kéier mussen nach klappen an da eréischt fänke kënnen. Also do sinn ech wierklech iwwerrascht a gespaant drop. Ech muss et awer nach eng Kéier soen, ech war lech Kéier wierklech e bësse kritiséiert, also e bëssen enttäuscht, datt mer net géint allen dräi konnten untrieden. Sou, mir kucke lo mol hei einfach eng Kéier, ob mer do e Shortcut kënnen huelen oder net. Respektiv ob den normale Wee iwwerhaapt Rénger gëtt, weess ech grad och net.

Gutt, hei dann nach de Pokéball mathuelen. An dann, ganz komesch Wee fir op, hu mer elo hei déi Zeen mam Af. Een. Ass dee esou grouss gewiescht? Hä? Ech hat deen awer net sou grouss an Erënnerung. Lo fäert en et awer dach. Bon, mir probéieren eist Gléck awer emol. Deen ass dach net sou grouss lech gewiescht. Okay, hatt huet dat awer och gemierkt. Wahrscheinlech ass dat mat de Mojis oder sou dann eng eng Geschicht. Et schéngt wierklech elo erëm esou e Kampf ze sinn. Ech kréien e bësse Kacke Nervé mat denger Gréisst do. Also elo bass ok, elo bass Leafy definitiv e legendäert Pokémon. Wow. Du ass och ganz. Deet mer leed, Pack Cauchemar, awer elo trotzdem. Äh, du bass op. Ganz oder esou geet jo wierklech Richtung Hisui scho bal mat der Anzeige. Okay, ma Peko iwwerlieft dat jo souwisou net laang. Paralyséiers en e vläit nach fir mech. Yes, dat ass gutt. Mee dat do ass bëssen Hisui-méisseg dann mat Legends of Arceus oder Pokémon Arceus, dat Spill wat ech de beim Dino just, oh Gott, deen huet elo guer keng Damage. Dat do gëtt nach ganz spaasseg fir eis. Dee Maillot mat Peko, mee dat ass souwisou net gepackt.

Dat misst och nach sehr effektiv fir dech. Ech fannen dat Dollar wierklech gutt, dat wat se lo opgebaut hunn. Dat vermaat einfach. Lass een Front mal herno kënne fänken. Bist du so wie an enger Welt gesäit dat och grad fir mech aus dat do. Ähm, dat ass wierklech rëm um DLC. Kannst du lo hier? Froen iwwer Froe gehat. Ech si grad wierklech an enger Situatioun, ech erliewe Pok-, ech léiere Pokémon nei kennen. An et ass wierklech witzeg, wéi mer hei Ech mussen d'Zänn duerchbäisse fir iwwerhaapt dat, wow ech sinn tot, fir dat do iwwerhaapt kleng ze kréien, deen de risege Benezao, also big boy, big monkey, jo enfin voilà. Et war net clever fir hei ouni Poké Center Visite eng Kéier laanscht ze kommen. Ech mengen awer wierklech dat ech de Projet elo esou wäert an d'Längt zéien, dat ech pro Paart ee vun deenen dräi Béise widme wäert. Elo stellen ech mir de grouss Fro, Kënne mer elo fänken? Gëtt elo méi kleng. Voilà, gëtt méi kleng. An et geschitt awer näischt soss. Okay. Äh. Mir kréien awer eng Entwécklung dofir. Also den Joe ass duerch den Ogapon an op d'Fongerer Säit gaang, mee sinn awer nach dräi Musketieren an an hei ass dann alle vun eis Pokédex. Ech fannen en interessant Pokémon de Grandiras. Leider eng Generatioun déi ech guer net gespillt hunn. Hoffen ech wierklech dat dëst Joer vläit nach eng Kéier eng Announcement kënnt fir Pok vun de Pokémon Communauté, eng Kéier Remake och kënnt, mee dat haten mer dann och mol ofgeschloss. Oh, dat kind eng gut Attack fläit sinn also 110 dat huel mer. Kampfgebëll ka fort. Da bass de fläit awer eng ken interessant äh, Drache Pokémon. Oder stand man mat fro wéini kann man dat Véi eng Kéier fänken. Dee Manki do. An äh, huet seg Mask verlo. Okay, dat heescht, du hues wierklech elo aus dem klengen Ogapon, ah, déi ass jo richteg knuffeg, déi Mask, äh, seng dräi Maske sichen. Ok dat ass ass net schlecht gemeet. Also dat muss ech hinne loossen. Et zitt zwar wierklech de Projet an d'Längt, mee et gefält mer wierklech. Alleng och dee Fight, deen Opbau vum Fight. Et heem einfach frou wéi d'Kichelchen herno ass. Freet mech och. Voilà, dann siche mer déi aner zwou Masken och. Ech kucken eng Kéier op d'Zäit, mir elo 11 Minutten. Ech kucken wou déi nächst wieren. Wat ass dat do fir Pokémon? Wat fir Pokémon ass dat do? Mal ke kucken. Ah, dat, dat oh mein Gott, ech schlo wéineg gefrot. Dat awer so komesch ausgesinn grad, sorry, wow. Wat ass deen dee Villchen mat de 4 Formen? Ok a Pokémon Go gëtt et am de Koreogel misst et sinn a Pokémon Go hu mir de rouden dat do misst deen a aus Japan meng ech sinn wann ech mech net ieren. Gutt wat ech am Fong op der Kaart wollt maachen wat mech lo aus dem Konzept bruecht huet enke kucke wou déi aner stinn Et ass bësse wäit ze trëppelen. Ech géif elo soen, propose moi, dat ech séier zrécklafen, dann eng Kéier Pokémon heale wëll, a währenddeems hei eng Kéier bëssen eppes kucke fir nei Pokémon ze fänke fir eise Pokédex, well mir hunn elo schliisslech mam Grandiras dat Pokémon och ofgeschloss an erëm ee Spot am Fong ze gutt fir eis Pokédex-Geschicht. Ech menge sou Strawickel oder e Linf. Kucken eng Kéier beim Linf, ob mer deen net schonn hunn. Deen huet och eng Entwécklung. Nee, nëmmer net. Dann äh, probéiere mer dech ze fänken. Ech huet der lo keen dobäi ass, dës kucken ech séier. De Linfo misst awer menges Wëssens no eng einfach Entwécklung sinn. Also Levelentwécklung par elo. Ech ginn eng Kéier Linfu hei séier an an der Zäit wou d'Pokébäll dréinen. Ja Linfu ass ee Level, dat heescht deen hëllen mer da elo hoffentlech an d'Team. An dann ass dat de Projet bis déi déi nächst zwou, dräi Folgen och, dat mer deen dann niewelaanscht am Let's Play hei maachen. Voilà. Linfu fir de Pokédex bëssen Asiatescht Pokémon eru gehat, keen een oninteressant, just och hei erem eng fir mech eng Generatioun wierklech déi ech guer net gespillt hunn. Ech hunn deemols no Sinnoh hunn ech opgehal mat spillen. Black White oder wéi déi Editioun deemools geescht, guer net méi gespillt gehatt. So mir lafen da lo eng Kéier nach zréck Richtung äh, oder mir maachen, mir fléien einfach zréck, wou mer eis Pokémon jo elo hunn am Team, an dann reese mer nach bis dohinner. well ech d'Pads awer ëm déi 20 Minutte bëssen halen. Ech maan et léiwer esou, 3 mol 20 Minutte wéi dat ech lo eng Kéier eng eng Stonn hei ech falsche falschen falsche Knäppchen da gedréckt, dat ech hei eng mol 40 Minutten oder esou riskéieren. Mee pro legendäert Pokémon awer eng Kéier esou eng 10 hunn, fir dann voilà fir ee Part him ze widmen. Woubäi ech et awer schued fannen, datt mer déi nach net konnte fänken. Okay, mir hunn en neit Ech si en Update dran verpasst a kënne lo Peace man. Wie geet dat? Ech lös et net. Ech sinn ze al fir déi déi déi déi wie nennt een dat einfach déi déi Trends do matzemaachen. Sou, et wär vläit och mol gutt dann fir den nächste Part een Zil ze maachen. Ech géif einfach soen, dat mer dann nächst Kéier den deen doten eis maachen. Also ech ginn hei war mer jo schonn en plus eng Kéier. wou mir béis op d'Schlappe krut hunn, mee ech géif am vlou fir de Part e bëssen an d'Längt ze zéien, do wou hin reesen. Dat heescht, fir Leit déi elo keng Zäit méi hunn, dir kënnt elo gemittlech ofschalten on Youtube, on Twitch, hoffentlech sidd der nach dobäi. Wat ass dat do wierklech? Also déi Trends hautzdaags, ech ginn der nëmme een, ass de Madra. Ja, de Knapfel kritt och nach eng Kéier e ganze Par, mee awer nëmme haut. Ähm, wat ech iech wollt soen, mir zéien déi Parts elo bewosst an d'Längt, dat ech ouni 20 Minutten hunn. Ech reese elo nach dohinner, kucke mer hinnen eng Kéier d'Midi-Resten un. Ech hu falsch ausgewielt, hunn ech guer näischt ausgewielt. Ja, dat ass gutt, ech hunn d'Internet grad net opkritt. Et soll och elo géint da lass sein. Ähm, dat ech bis dohinner reesen, dat mer nees geet, a kënnen och vun do aus starten. Ähm, sou déi Zäit iwwerbréngt, iwwerbruecht, iwwerbréckt hunn. Zäit fir eng kleng Paus enkentdeessen, tëschent den nächst zwee Parts an, äh, ja. Wéi geschwat, zitt vum, vum Benezarofeid elo Begeeschtert op jidder Fall. Gutt ëmgesat, bësse sou Hisui Flashbacks agebaut hunn. Ech mengen awer iergendswéis dat mer elo wierklech dat do am Hauptspill kann ech mech do net drun erënneren sou eng Situatioun gehat ze hunn wéi dat do. Mee et ass awer eppes sou wat ass jo e bësse mat de Wraiths ofgekuckt dat Ganzt, wat e interessante System ass, wat gutt ass fir d'Pokémon Company a wat ech och feieren. Hat ich net feieren ass weiter mal Level 16 noch Slalom muss nei Plot nach. Pauline Fu ass och Kampf, dat huet och guer näischt géint Kënnt déi 3 ze dinn. Déi do muss ech och nach alleguer fänken an ech mengen och mat mam Blattstein oder sou muss ech déi dann nach entwéckelen. Ja et si wierklech Pokémon. Ech fannt gutt dat alles recycelt gëtt, et wësst et grad wa mer wierklech eng Situatioun hunn wéi elo, datt mer. Just nach 8 Pokémon an engem DLC no als nei Pokémon definéiert hunn, dann fand ech wirklich schued. Mir wären mal in Zukunft noch méi, wann eng 10 Generation Ecke komme wäert, dann wäerten och dorem vielleicht 50 neue Pokémon just nach dra sinn an dann hues du 350 Pokémon, déi recycelt ginn. Ass och déi eng Säit gutt fir eben eis Erënnerungen oprecht ze halen, well wat eben vill Leit net wëssen, d'Pokémon Geschicht ass jo elo schonn iwwert 25 Joer al an et sinn ëmmer erëm nach Jonker en plus déi déi Pokémon Geschicht fir sech nei kenneléieren. Ähm, do zum Beispiel eng Kéier dem Pedro Freias säi Jong, äh, ich, ich komme gerade leider nicht op säin Numm, mir den, äh, den Matteo, pardon, den, also als großen Champion hei am Land, den dann mat 6, 7 Joer oder Pokémon spielt. An den einfach de große Luxus huet, dat äh, vu seng Elteren gepusht gëtt fir Pokémon ze spillen. Zu eiser Zäit war dat wirklich etwas, wo de, wo de schief ugekuckt gi Bass, wat bass du fir Pokémon? Ah Mankey deen een, ah nee Mimikyu, oh Gott hues du mech elo aus dem Konzept bruecht. Mee och fir mech, ech spille jo Pokémon elo och scho bal iwwer 20, 25 Joer, et ass ëmmer erëm schéin esou Momenter, esou nei Saachen kennen ze léieren, woubäi ech awer wierklech muss mat Iech éierlech sinn, ech sinn heiansdo e bëssen Skeptesch wat déi nei Pokémon ugeet an hir Ideen an hir Ëmsetzung. Ech sinn éierlech mat iech, ech hunn nach ëmmer en Trauma vun där Sandbuerg. Soen ech hei riit aus an dat, dat, dat Trauma wäert ech ni äh, bewältegt kréien. Och net andeems ech Pokémon Go spillen. Äh, Pokémon Go ass zum Beispiel e Spill, ähm, doduerch léieren ech emol all déi Generatioun déi ech verpasst hu kennen. Ähm, äh, Dass dat eenzegt Spill an mengen Aen wous de alles lo kanns kenne léieren. Ech giff soen mir hunn de Wee bal gepackt an de Rescht vum Wee maan ech dann am nächste Part. Ma deem do Ofschloss kéint ech scho bal Thumbnail fir déi nächst Kéier preparéieren. Ech soen iech awer Merci fir d'Nokucken An da geet et gläich no enger kuerzer Paus hei um Twitch virun an fir meng Youtube-Leit. Ähm, mir gesinn eis dann erëm an zwee, dräi Deeg. Bis dann an ciao, ciao.